Ffuglen Y Fro Dywyll, Jerry Hunter, y Lolfa.
Dechreuodd y brenhinwyr weiddi, God and Queen Mary. Daeth gwaedd i'w hateb o ail y bryn, a llioedd y senedd yn galw, Religion! Religion! Religion! Symudodd Risiart ei ben ychydig ochr i ochr, yn ystwytho cyhyrau ysgwyddau. Ac yna pwysodd ymlaen ychydig, yn sicrhau bod ei fwsged yn gorffwys yn sownd ar un o'r ganghenau'r llwyn. Crefydd. Crefydd. Crefydd. Craffodd ar luoedd y gelyn. Cyd-wladwyr, carwyr, gelynion Duw a'i Eglwys. Crefydd. Crefydd. Crefydd.
7 Oes Efa, Lleucu Roberts, Y Lolfa.
Mae Duw yn byw drws nesa. Wir nawr, mae fe. Sa'n gweud gair o gelwdd. Colfyn o fachan mowr, da bardd wen lawr hyd at i jeste, dwylo fel rhofie a gwên alle doddi crôn ych sodle chi. O'r eiliad weles i fe, o'n i'n gwybod taw fe oedd e, fe a Mair a Iesu Grist. Mae nhw'n cwato tu ôl i enwau eraill, wrth gwrs. Sa'n cofio beth, rhywbeth Eirish, neu Rysian. Ond fel ni mae fod, so Dyw yn datgelu un a ni bawb yn nagwe.
Awst yn y Noia, Gareth F Williams, Gwas Gwynedd. Ei dad a'i frawd. Ymreichiau'r Almaenwyr. Yn nwylo'r Almaenwyr. A hyd yn oed pen a bai bwledyn sgrechain o'i cwmpas fel cenllysg chwilboeth. Yna go brin y byddai'r Andartes wedi ceisio saethu'r milwyr a lusgau'r ddau ffwrdd rhag ofn iddyn nhw daro manoli neu lefteri. Ond, o ystyried yr hyn a wynebau'r ddau yn y carchar yn Hania, yr artaith ddychrynllyd a'r dienyddio anochel, yna hwyrach y basa hi wedi bod yn well petai rhywun wedi saethu nhw yma.
Barddoniaeth. Storm ar wyneb yr haul, Llyr Gwyn Lewis, Barddas.
Amser. Amser i bopeth, a rhywfaint dros ben, ac ar bnawn fel hyn ar eiliadau ar led, pob munud yn mynnu ymestyn i lenwi'r pnawn aflonydd. Mae'n anodd credu nad yda ni'n bod yn yr un dyfodol. Ac mae'n gorffennol mor bell yn ôl nes bod y perffaith a'r amherffaith yn un cawdel bler. Lle nad wyt ti'n bod ond mewn cyfnod penodol ag iddo ddechrau a diwedd del. Heddiw, hebot, ar oriau'n hel, rydw i'n dy gofio, fel y gwnes lawer gwaith. Yn orberffaith.
Un stribedyn bach, Rhys Iorwerth, Carreg Gwalch.
Alban Hefin. Cyn hir, mi fydd yr ha'n hel ei draed. Te angladd toc trwy'r tir yn oeri'r gwaed, a'r hael drachefn yn cychwyn ar ei daith yn ôl i'r de. Dwed i mi, pam unwaith nad awn ni law yn llaw? Mae rhywbeth sydd o'n hamgylch, oni dawn, yn dweud y bydd ein gwalltie'n britho gyda throi pob rhod, a'n halban hefi'n eisioes wedi bod.
Wylia, Meic Stevens, Barddas.
Miss Morgans. Doedd y plantos bech yn y dosbarth ioi ddim yn deall pan ddaeth y plismant ar yw necas iddi, a gatws i'r stafell mewn dagran gloi. Rhywbeth bythdi sbonar ar wydden ni. Ta beth, glywson ni ddim y fflin racor am y boi a ffriotos i ddim, pwr dab, beth wedni.
Ffeithiol greadigol. Mwy na bardd, Kate Crockett, barddas.
Glyn Jones PR sylw y byddai Dylan wedi gwneud cynganeddwr rhagorol. Pe bai wedi ymdrechu i ail-afael yn yr iaith a allyngwyd ar yr aelwyd. Ar adegau, bydda Dylan ei hun yn ymwrthod â'r honiad yn llwyr, a gyda chryn gyfiawnhad. Ni fedrai ddarllen Cymraeg, ac nid aeth ati fel y gwnaeth Vernon Watkins, er enghraifft, i ddysgu digon er mwyn gallu astudio barddoniaeth Gymraeg. Mewn llythyr at y bardd o Loegr, Stephen Spender, ym 1952, meddai yn blwmp ac yn blaen, I'm not influenced By Welsh Bardic Poetry. I can't read Welsh.
Rhyw flodau rhyfel, llir gwyn lewis, y lolfa.
A'r waelod un y pentwr bach o lythyrau. Yn union o dan y llythyr hwnnw. Mae blaen amlen, heb ei chefn, a'i hymylon wedi rhwygo a'i darnio. Yr un llawysgrifen a'r llythyr sydd ar flaen yr amlen hon, a stamp arni, a marc pôs croesoswallt ar ben hwnnw wedyn. A'r cyfeiriad wedi ei sgrifennu'n glir. Enw a ranc John? Ei rif? Ei drwp? Ei gatrawd? Middle East Forces, oll yn llaw gariadus ei fam. Yna, mewn inc piws a llythrennau bras, mae rhywun wedi stampio ar ben y cyfeiriad hwn. Undelivered for reasons stated. Return to sender. Addressee deceased. ar y talnod llawn hwnnw, fel hoelan.
Cant o olygfeydd hynod Cymru, dyfed Elis Gruffydd, y Lolfa.
Dywed Jan Morris nad yw hyd yn oed hyfrydwch Llyn Majore yn yr Eidal, nag ychwaith Lyn Annecy yn Ffrainc yn fywiocach na disgleirdeb hudol Llyn Tegid ar ddiwrnod tesog o haf. Er hynny, nid ar sail ei harddwch digamsyniol na'i ddaeareg o ran hynny ei dynodwyd yn safle o ddiddordeb gwyddonol arbennig. Y mae a wnelo diddordeb arbennig y llyn a'i fywyd gwyllt, ei blanhigion dyfrol, un rhywogaeth arbennig o falwen, a'r pysgod sy'n ffynnu yn y dyfroedd cymharol brin ei maetholion.